E whai ake nei, ko ngā kōrero, ko ngā hītori, ko ngā whakapapa o ngā rangatira, o ngā tūtohu whenua i tapaina e ngā kāwai hekenga o te waka o Tainui, kia kore e mimiti te puna o te mātauranga, kia hoki anō ai ki taku taioretanga.
Puta atu ai rātou ki roto i te moana o Tauranga kua toimaha te waka i te pāpaku o te wai, ā, ka mutu ka mau te waka ki runga i tētehi o ngā onepū a o reira. Ā, ka whakaaro atu ai a Hoturoa, ā, nā tētehi o ngā wāhine o runga, koia te mea i kino ai te haere o te waka. Nō reira, i hīkina ake ia, i whiua ia ki te wai. Nā, koirā te kōrero, ā, I whiua reretia e Hotu a Wahinerua ki te wai. No muri mai ka, ka mate ka toromi roto i te wai, no muri mai ka whakapiripiri mai ki ngā kōwhatu o Mauao, ko ia tīrā tētehi o ngā kōwhatu e karangatia ana ko te Kuia Rock. Ka haere atu ai ngā tāngata ki te hao kai i te moana, ka hoki mai he kōhā kai ki a ia. Ka mutu ka rukena ake, ka mōhiotia, mō muri nei pea ka mōhiotia e toimaha ana, I te āhuatanga o ngā kōwhatu kua noho mai ki ngā ki te hou o te waka. Ko te mahi a ngā kōwhatu nei kia kore ai e tītahataha te waka. Engari nā te mea e piri ana rātou ki te tuawhenua, kāore he take o ērā kōwhatu e whakatoimaha nei i te waka. Nō reira ka tae ki te pito o Matakana, ka whaka, ka whakaūngia ki uta ēnei kōwhatu. E karangatia nei ko ngā kōwhatu, ā, rātahi. e tupu tonu ana. Kua, kua haere ake nei ngā, ngā Māori me ngā Pākehā ki te ine i te nui o ēnei kōwhatu, ka hoki ake anō e rua tau ki muri nei, kua huarahi ake ā, e te, nō reira e mōhiotia ana he mana nui, he mana nui tō ētehi o ērā ā, o ngā kōwhatu. Ngā hononga ki roto i te awa nui me ērā atu momo āhuatanga i ū ai a Tainui ā, ki roto o Tauranga Moana. He tika, ko Hoturoa tētehi o ngā tāngata whakatū tūāhu, ēngari ko ngā mea o te haerenga mai i Whitianga, ko, ko mea, ko Te Haika o Tainui, ko ia tīrā tētehi a Hoturoa. Engari, ahu atu, ā, kāore nei a Hoturoa i whakatū tūāhu. Ko ētehi atu o ngā tohunga kē, ko Riukiuta mā, ko Taki, ko Taikehu mā, ko, ko wai mā, ko wai mā, ko wai mā, ko Rakataurā mā, ngā iwi i whakatū, Tūāhu. Ka tae atu ai ki roto o Mōkau, ka whakaaro atu ai, nō te karangatanga o te waka kia hoki mai ki Kāwhia, ka whakarerea te punga i reira, i runga i tō rātou mōhio kua kitea e Whakaotirangi tāna i hiahia ai, nō reira kāore he take o te punga. Ā, ka tae ki Kāwhia, koirā te haerenga whakamutunga o te waka. Ka nanati atu ai te taura o te waka ki reira, ā, ka takoto atu. A tae atu ai te waka ki roto o Kāwhia, ka paiheretia ki ngā rākau, ki te papa o kā rewa ki a Tangi Te Korowhiti. I ērā momo rākau i paiheretia ai te waka kia kore ai e hoki anō ki te moana, engari ko te tohutohu kia tōia mai anō rā te waka ki uta. Me te mea nei, Ko te ihu e haere ana ki te tuawhenua. Ki te tō mai te waka ki, ki uta, ko te ihu e tō ana ki te moana, ka haere anō ki runga i te moana. Engari ki te huri te ihu ki te, ki te tuawhenua, koirā te haerenga whakamutunga o te awa, a, o te waka. Ka tanumia ki roto o Kāwhia, ki raro o Ahurei, ka piki ake ai a, a, a Hoturoa rāua ko Rakataura, ana, i reira te tūāhu nui hei whakatau i te whare wānanga o Ahurei ki reira, i te taha tonu o te waka, me āna kōrero, me āna hītori, me āna karakia, me āna āhuatanga katoa. Nō reira, i ū ai te punga, me te mea nei, ehake i te mea he punga kotahi, kei wai whakapukuhanga i roto o Tīkapa he punga anō Tainui. E, he rā kei Whitianga, he rā anō kei Tāmaki Makaurau, he nui ēnei āhuatanga e kōrerotia nei e ngā mātua mō tō tātou waka. He wetiweti, he wetiweti tērā, tērā momo kura. Ānō nei ko ngā karakia whakamate i te tangata, ngā karakia whakaora rānei i te tangata. He momo whare māire, whakaakona i te whawhai a te tangata, engari ko te nuinga he karakia. Tae mai ai ngā mea o Kahuwera, tae mai ai ngā mea o Rangiātea, tae mai ai ngā mea o Tāmaki, ka wānanga anō rātou i waenganui i a rātou, ana, ka haria te kōrero ki ērā atu o Te Papaorotu, ērā momo wānanga katoa, engari ko Ahurei e kīia mai ana, ā, ko ia tērā te matua o ngā whare wānanga. He ahakoa Kua tīmata pea te mea o Tāmaki Makaurau i mua atu, engari ka whakaarohia atu i te āhuata i a Taikehu mā, i a rātou i reira, i a Horoiwi mā, engari ka tae mai ki Ahurei, ko Hoturoa rāua ko Rakataura e tohua atu ana i te mana nui o te whakaakotanga o ngā whakatupuranga i reira, heke iho mai, heke iho mai, heke iho mai. Ko te nuinga he karakia, he karakia, woo, He karakia ā whakamata i te tangata, he whaiwhaiā, he matataketake, ērā tūmomo āhuatanga i whakamahia mai e rātou i roto i ngā mahi pakanga. Engari, i runga i te akiaki a Tāwhiao kia whakamutu atu tēnei mahi o te makutu, tēnei mahi o te matataketake, kāore i kaha te whakaakona. Engari, ētehi o ngā karakia o te hunga whakakite ērā momo, ā, i reira i tērā wā, ko mea koe, ko, ko, ki taku rongo, ko Tū Whāngai rāua ko Ngaki Kino, ētehi o ngā mea whakamutunga o ērā whare wānanga. Ā, engari i reira a Rore Erueti i, i te papa o Rotu, i reira a Peha Wharekura, i reira a. A wai atu, a wai atu, e wānanga tahi ana rātou i ngā, i ngā kaupapa kōrero i roto i ngā whare wānanga. Ko te mea kē, kei Miringa te kakara he tikanga anō tōna. Kei Kahuwera he tikanga anō tōna. Kei Rangiātea he tikanga anō tōna. Ko te āhuatanga, ko, o te Ahurei, Whakahaerehia tonutia nei ko te āhuatanga o te karakia e taunaki atu ai i ngā kaupapa o ērā atu o ngā whare wānanga, ki taku rongo.